Ma ma jimpurtax. Għanna sa sitta neqsin għaxra. Noel, is-sur direttur tiegħi, hu paċenzja bija jekk nitħaq jew hekk għax qiegħed quddiemi jintefa' li hawn u bilfors ma nistax ma nitħaqx. Mela, toxtorok għajnejk issa. All right? Mela, sinjuri. Grazzi Noel Zammit, grazzi lil Erika Gauci, grazzi lil kulħadd u jekk ma nitqux naqra xi ġidna nagħmlu vera nkunu nkunu qisna familja hawnhekk. U Manwel wieħed minn dawk illi idaħħaq lil kulħadd jiġifieri. U meta taqtgħu

This is Malta calling. Yes.
How's Malta? Kif aħna?
Oh, very well. Rainy, Thank you. rainy, yes, unusually yes, rainy. Yes, yes. Laqwa żmien.
Ismani, eh, se nitkellmu fuq suġġett partikolari llum. Eh. Eh, Tox titħaq intu kol. Għaxaw kulħadd. Kif niftaħ għal nitqu, mela. Niggustawku, forsi. Eħe, lili. Ma nafx ngħid għalija, jien ma nafx jagħmel. Minn fejn se nonqos l-ewwel mix-xaħam? Tista' tispjegali jien? Id-dax-xaħam minn fejn se nonqsu l-ewwel? Ara, mhux kulħadd l-istess, però normalment meta niddeċiedu ngħidu isma', xi darba ġej is-sajf, għax aħjar ngħid hekk, għax illum għal min qed jarana live. Mhux xi darba, dalwaqt ġej is-sajf. Imma jien naf it-30 ta' Mejju bix-xita, jiġifieri. Meta jasal is-sajf, issa probabbilment is-sajf għandi feeling jibqa' sa xi Jannar jien, għax is-seg ġejja, bid-delay, anyway, ikun hemm min jgħid issa wasal iż-żmien li ħa nibda mmur il-baħar, mela irrid nara x'ħa nagħmel biex inneħħi naqra xaħam u suppost ilna li ħsibnilu, imma taf kif nagħmlu aħna n-nies, mhux Maltin biss ta', aħna n-nies tad-dinja, illi għandna tendenza nħallu għal daqsxejn tard wisq. Anyway, u meta tibda titlef ix-xaħam, Louis, għax ovvjament tkun qed tagħmel exercise regolari u tiekol aħjar milli kont qed tiekol, jew anqas milli kont qed tiekol. Ġifieri dawn imorru flimkien, l-exercise u l-ikel. Eżattament, bħalma jmorru Louis u Tedesco, Louis Tedesco. Dawk, ija, dawk flimkien. Normalment nibdew nitilfu l-ewwel minn fejn tela' l-aħħar. Mela, ħa nġib eżempju, jekk jiena, ħa nġib eżempju bija. Tqawwejt għal natura tant.
Kif niftaħ ħalqi itqu, mela. Niggustawku, forsi. Eħe lili. Ma nafx ngħid għalija.
Minn fejn se nonqos l-ewwel mix-xaħam tista' tispjegali jien. Idda x-xaħam minn fejn se nonqsu l-ewwel. Ara, mhux kulħadd l-istess, però normalment meta niddeċiedu ngħidu isma' Xi darba ġej is-sajf, għax aħjar ngħid hekk, għax illum għal min qed Mhux xi jarana darba, live. dalwaqt ġej is-sajf. Imma jien naf it-30 ta' Mejju bix-xita, jiġifieri meta jasal is-sajf. Issa probabbilment is-sajf għandi feeling jibqa' sa xi Jannar jien, għax issa hekk ġejja, bid-delay, anyway. Ikun hemm min jgħid issa wasal iż-żmien li ħanibda mmur il-baħar, mela irrid nara x'ħa nagħmel biex inneħħi naqra xaħam u suppost ilna li ħsibnilu, ma taf kif nagħmlu aħna n-nies, mhux Maltin biss ta', aħna n-nies tad-dinja illi għandna tendenza nħallu għal daqsxejn tard wisq. Anyway, u meta tibda titlef ix-xaħam, Louise, għax ovvjament tkun qed tagħmel exercise regolari u tiekol aħjar milli kont qed tiekol, jew anqas milli kont qed tiekol. Ġifieri dawn imorru flimkien, l-exercise u l-ikel. Eżattament, bħalma jmorru Louise u Tedesco, Louise Tedesco. Daw, ija, daw flimkien. Normalment nibdew nitilfu l-ewwel minn fejn tela' l-aħħar. Mela, ħa nġib eżempju, jekk jiena, ħa nġib eżempju bija, Tqawwejt għax ma kontx qed niċċaqlaq u kont qed niekol abbundanza, tajjeb, jew ma kontx qed niekol l-aħjar ikel u tqawwejt maċ-ċest u minn żaqqi. Normalment iċ-ċest u żaqqi li li ħa jerġgħu jibdew niżlin l-ewwel, tajjeb. Imma hi aktar kumplessa minn hekk. Jiġifieri inti tara anke speċjalment fil-każ tan-nisa, Louise, illi hemm min iżomm il-maġġoranza tax-xaħam pereżempju madwar il-patata, il-ħibs, il-koxox. Hemm min aktar fl-upper body. Hemm ngħidlek jiena saqajja għajb sinġebel meta nkun qed nagħmel naqra exercise, imma hawn ara ż-żaqq pereżempju, il-boss. Ma trix tonqos. Dawk vera kbar.
Għax imbagħad, again, anke n-natura tant hi kbira, illi normalment għalfejn in-nisa anke hemm tendenza li jżommu x-xaħam fil-lower body, jiġifieri again fil-hips, fil-patata u fil-koxox, għax dak ħa jgħinek kemm biex twelled u anke fiż-żmien tal-pregnancy fost l-oħrajn. Allura n-natura tant hi kbira illi qisha tat dak il-vantaġġ. Jgħinek, jiġifieri jrid ikun għandek qabel ma twelled?
Il-figura, b'mod qisu b'tendenza, qisu qed tgħid isma' jiena jekk għall-mod tal-kelma għandi l-flus ħa nivvinta hekk. Fejn l-aħjar inżommhom? Fuq il-forn jew ġo s-sejf? L-aħjar poġġihom ġo s-sejf. Il-ġisem tal-mara biex il-baby jkun sejf, l-aħjar nuża l-istess kelma, tajjeb, aħjar illi hi tkun akbar fil-lower body. Għax ħa jgħin kemm lit-tarbija u kejn u jgħin anke lill-omm biex twelled. Għandu iżjed protezzjoni.
Hemm iktar protezzjoni fost l-oħrajn u l-funzjonijiet jaħdmu aħjar biex inġibuha b'mod sempliċi. Allura, għax in-natura hija inklinata illi aħna l-importanti li nibqgħu ħajjin u l-importanti dik it-tarbija, tiġi titnellaħ illi inti ma jogħġbukx il-ħibs. Ok. Tiġi titnellaħ illi inti tippreferi illi x-xaħam imurlek fil-bast flok fil-koxox. Għax in-natura hija hekk. Hemm min illi jmurlu aktar f'żaqqu u fil-bast, però ftit huma dawk li jmorrulhom kollha fil-bast, kif hawn min jixtieq u kemm hawn min jaħseb, jiġifieri. Dak imbagħad il-bast ikun bil-ħalib, inti ma tistax. Jew bis-siliko.
Jew ukoll.
Ija ismagħni naqra Mateo, se nitkellmu naqra, naqra serji. Jien m'għandix silikone. Liza xi taħares lejja. U għal silikone. Eh, Manuel, int kollox Manuel ħateħellum. Ismani li apparti ċajt. Iġifiri, iżjed mal-mara, għax inti semmejt it-tarbija li jkun protett. Iżjed mal-mara li tkun qawwija mid-dawra ta' zaqqa, iżjed ikun protett biex xaħam bil-baffarijiet oħra. Normalment, It-tendenza ta' dik li ngħidulha pear shape hija l-forma ġifieri tal-ħibs tal-patata tal-koxox l-aktar li ħa tgħin lil dawk in-nisa li huma pear shape fit-tqala u anke waqt id-delivery. Tajjeb? Mhux il-forma apple, dik li inti qed issejħilha madwar iż-żaqq. u l-bust, però ma nistax niddeċiedi jiena jekk nitwielidx apple jew pear, biex ngħidu hekk. Allura, anke meta niġu mbagħad biex niddeċiedu li nonqsu, biex immorru lura għas-suġġett, ma nistax ngħid, isma' ħa nagħżel minn fejn ħa nonqos. Ara, jiena l-bust nixtiequ jibqa' eżatt kif inhu, imma naqqas żaqqi u naqqas il-ħiebs u naqqas il-koxxa. Dak jgħidulu. Mhix kalkulazzjoni din, jiġifieri inti tagħmel id-dieta mbagħad tonqos minn fejn tonqos. Qisu il-ġenetika.
Ħa tieħu il-kors tagħha, ħa taqbad it-triq tagħha. Ta' inti di natura minn fejn tonqos l-aktar. Tajjeb, imma xi rridu nagħmlu? Għax di vera importanti. Hemm min jaħseb, Louise, li jekk jiena rrid niċċattja żaqqi, jew rrid inneħħi x-xaħam ta' żaqqi, mela noqgħod nagħmel l-exercises taż-żaqq. Jien naf il-famużi sit-ups, per eżempju. Tara l-gyms, speċjalment daż-żmien kulħadd jagħmel lilhom. Bil-mentalità illi mingħalina illi ħa nneħħu x-xaħam taż-żaqq. Mhux hekk taħdem. Inti vera tkun qed issaħħaħ il-muscles ta' żaqqek, mela anke speċjalment dawk l-ommijiet li għadhom żgħar, Louise. Anke wara l-pregnancy, per eżempju, ħafna ommijiet żgħar ikunu qed ibatu minn dak li jgħidulu core, għax dawk jgħidulhom core muscles, illi jkunu weak, jkunu debboli. Allura tajjeb li nsaħħuhom, iva. Però, billi nagħmlu hekk, mhux ħa nneħħu x-xaħam ta' madwar dak iż-żaqq. X'sabu l-aħjar illi jneħħi x-xaħam? Mhux biss taż-żaqq imma overall. Ta' wara t-tqala qed nitkellmu jew. Dejjem. Xaħam, xi ħadd irid jibda jnaqqas ix-xaħam. Ix-xaħam taż-żaqq għal dejjem. Waqt li huwa tajjeb li tħaddem ġismek kollu, għax kull parti ta' ġismek għandha bżonn l-attenzjoni, l-aktar eżerċizzji effettivi, anke jekk saqajk huma diġà sodi, huma l-exercises tas-saqaj. Għaliex? Għax inti mill-ħibs 'l isfel, dak huwa nofs ġismek. Jekk inti fl-istess eżerċizzju jew tnej qed tuża l-aktar dawk il-muscles kollha f'salt, inti qisek għandek magna f'kull muscle, f'kull muskolu. Jekk qed tħaddem dawk il-magni kollha, ara dawn il-magni kemm qed jużaw petrol. Issa, il-petrol tal-ġisem x'inhu? Il-kaloriji, u l-kaloriji jiġu mill-ikel li nieklu. Mela dak l-ikel li kilt, l-aktar li ħa tużah, l-iktar li ħa taħarqu, huwa meta inti l-aktar li tħaddem saqajk. Però ħa nerġa' ngħid, Ma jfissirx li ħa nħaddem saqajja biss, għax il-ġisem għandu bżonn il-bilanċ ukoll, inkella xorta b'xi mod jew ieħor. Ok, però inti qed tgħid illi meta tħaddem saqajk qed tħaddem ukoll il-lower body, qed tħaddem iż-żaqq.
Qed tuża x-xaħam tal-ġisem kollu. Jiġifieri anke jekk ma tagħmilx sit-ups, għax kif għedt inti kulħadd iffissat illi biex inniżżel iż-żaqq u nniżżel ix-xaħam taż-żaqq jagħmel is-sit-ups, jiġifieri. Din mhijiex regola, mhuwiex minnu. Fil-fatt, jekk inti trid itneħħi x-xaħam taż-żaqq, aħjar ma taħlix daqshekk ħin, tagħmilhom ta' xorta. Imma hawn min jgħidlek jien naf nagħmel nofsiegħa kuljum sit-ups. Aħjar dik in-nofsiegħa tagħmilha illi, per eżempju, kwarta minnha tiffoka fuq l-exercises ta' saqajk, għall-mod tal-kelma, u kwarta oħra tiffoka jien naf ħames minuti daw is-sit-ups, ħames minuti tħaddem idejk, ħames minuti tħaddem spallejk. Importanti l-varjetà. Għax jekk anke ħa tispiċċa dejjem tagħmel l-istess, ukoll ġismek ħa jeħel fil-progress. Għax jiddejjaq ukoll.
Għax jiddejjaq ukoll u għax dara l-istess sistema. Allura, xi jkun rakkomandat normalment, Louise? Illi iva, niddedikaw sempliċement nofsiegħa. Nofsiegħa exercises ta' għall-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa. Però l-aħjar dawn l-exercises ikunu differenti. Allura l-aħjar ikun hemm gwida ta' coach li jgħidlek isma' agħmel hekk minflok hekk. Illum ħa nagħmlu hekk u mhux hekk u l-aħjar tkun f'ambjent ta' grupp. Għax inti bl-ambjent ta' grupp qed tgħid ara dik, ikbar minni fl-età, forsi anke ikbar minni fid-daqs, u qed tiċċaqlaq. Jien ħa naqta' qalbi? Jew ara l-oħra, iżgħar minni, lanqas qed tiċċaqlaq, jien għandi nagħmel kuraġġ. Qisu dan l-ambjent ta' grupp li inti anke titgħallem u tieħu anke il-feel ta' ħaddieħor, ħa jgħinek ukoll. Però dak huwa l-qofol illi nagħmlu x'nagħmlu, waħedna jew ma' kowċ jew ma' grupp, l-importanti hi l-varjetà. U l-importanti illi fil-maġġoranza tal-ħin inħaddmu saqajna għax dak qisu short cut biex issa li ġej is-sajf naħarqu aktar xaħam u aktar malajr. Tista' tispjegahielna di kif is-saqajn jgħinu ż-żaqq u x-xaħam taż-żaqq? Prosit tassew. Mela, ix-xaħam qisu Louise, qisu store. Ejja ngħidu inti għandek garaxx illi fih tistorja jien naf il-bottijiet tal-piżelli. Ħa nivvintalek hekk. Issa, inti iktar ma tmur f'dak il-garaxx u tieħu minn dawn il-bottijiet tal-piżelli iktar ħa jispiċċaw malajr. Ġismek, aktar ma inti tħaddimlu saqajk, aktar qed imur għal dawn il-bottijiet tal-piżelli u jużhom. Għaliex? Għax ġismek, speċjalment saqajk kif qed nitkellmu, il-lower body, huma muscles kbar. Allura għandhom bżonn ħafna minn dawn il-bottijiet tal-piżelli, jużaw ħafna store, jużaw ħafna enerġija. U iżjed minn qed tieħu, iżjed qed tnaqqas minn żaqq, hekk? Ekku. Fehmt sew?
Eżattament. Għax dak li hu x-xaħam, ix-xaħam qisu garaxx tajjeb fejn hemmhekk inti huwa miġmugħ, normalment ikun miġmugħ pereżempju il-garaxx tagħna jkun jew iż-żaqq jew il-patata jew il-ħiebs jew naqra minn kollox, normalment ikun naqra minn kollox, iktar ma inti tħaddem saqajk, aktar qed tmur f'dak l-istor u tuża minnu, tuża minnu. Mela flok ma tħallih inti fis-saqajh, fil-patata, fiż-żaqq, eċċetera, inti qed taħarqu, allura mbagħad bil-mod il-mod ħa tibda titlef minn dak ix-xaħam. Waqt li pereżempju kieku nagħmlu just is-sit-ups, Il-muscles li għandna fiż-żaqq mhumiex daqshekk kbar. Ma jużawx daqshekk minn dan l-istorr, li huwa x-xaħam. Mela ma jużawx, la ġibna dak l-eżempju, minn dawn il-bottijiet tal-biżel li għandek il-garaxx, għax dak il-bottijiet ħa jibqgħu hemm, jekk inti mhux qed tmur u tużhom. Ġismek l-istess, jekk mhux qed tużalu l-enerġija, jekk mhux qed tużalu l-muscles il-kbar. Il-garaġġ tiegħek li hu mimli xaħam, ħa jibqa' mimli xaħam. Inti semmejt muscles il-kbar. Eħe. Saqajna huma l-iktar parti f'ġisimna li qed iġorru l-ġisem kollu. Hekk hu.
Speċjalment l-irkoppa, in-knees. Għalhekk, jiġifieri jaffettwa daqshekk fix-xaħam li għandna fiż-żaqq, fl-istonku, f'kuxxtejna, f'. fil-ħibs jista' jkun.
Ifhimni, hija parti minnha, ġifieri saqajna jġorru l-ġisem kollu kif qed tgħid inti, speċjalment l-irkoppa. Li qed ngħidu wkoll hi li bħala muskoli huma l-aktar muskoli kbar u twal. Mela pereżempju ħa nġiblek ċuċata, id-daqs u l-kobor ta' jdejk huwa ħafna iżgħar mid-daqs u l-kobor ta' saqajk. Għal ħares inti jkollok dal-kobor pereżempju hawn, dejjem m'għadu fil hemm min jagħmel bodybuilders, dak sport ieħor. Tajjeb, jiġifieri. Dak jagħmlu eżerċizzju differenti. U training differenti u dedikazzjoni differenti, hemm ħafna affarijiet differenti. Imma eħe, iktar m'huma kbar il-muscles li qed tħaddem, aktar inti ħa taħraq fuel. U l-fuel ta' ġismek Huwa kemm dak ix-xaħam li għandek u kemm dak l-ikel li tiekol. Mela aktar ma tħaddem muscles kbar, aktar inti qiegħda taħraq. Per eżempju, għal dawk l-irġiel li forsi anke qed isegwuna, jew dawk in-nisa illi l-irġiel tagħhom huma dilettanti tal-karozzi, jiena ma nifhem xejn fil-karozzi imma dan l-eżempju nittama li ħa jasal. Iktar m'għandek karozza illi tiġri, iktar m'għandha magna kbira, aktar għandha bżonn fuel. Mela pereżempju waqt li l-karozza tiegħi, tajjeb karozza żgħira, intiha 40 ewro kull ġimagħtej, da 40 ewro jafas u naqra l-gass u jkunu żomm. Il-loġika tgħidlek jekk jiena rrid niġri bil-karozza, ħa ntiha inqas, ħalli tkun ħafifa. Però fil-verità, jekk dan ir-raġel li l-karozza li tant tiġri tiegħu ħa jtiha ftit petrol, wara ftit ħa tiqaflu. Ġismek eżatt l-istess. Mela l-ġisem tagħna, Louise, irridu naraw li qed nagħtuh biżżejjed petrol billi nagħtuh biżżejjed ikel. Imma mbagħad għax tant ħa nħaddmuh, illi hu dak l-istess petrol flok ma żammu ħarqu, u waqt li hu qed jaħarqu, qed jifforma. Mela aħna għalhekk nagħmlu training, biex flok ma pereżempju niddendel jiena nibqa' sod, biex flok jiena pereżempju, Ħa nġib eżempju, jiena mara pereżempju nilbes size ten, nilbes size eight. Għaliex? Għax qed naħraq mix-xaħam. U qed nisbieh fis-sens illi qed niġi iktar ittownjata, biex nużaw dik il-kelma. Allura ħaġa ġġib l-oħra. Għalhekk kif Louise Tedesco huma ħaġa waħda, l-exercise u nutrition huma ħaġa waħda wkoll, għax flimkien ħa jaslu biex jagħtuk dak it-tip ta' riżultati. U jagħtu, meta tgħid l-exercise u l-ikel u n-nutrient, qed titkellem fuq proteini. Mhux biss, naf li mhux biss, mhux biss, però l-muskolatura, mhux qed nagħmel hekk, mhux qed ngħid għal tiegħi, ta', le, imma l-muskolatura. Għal ħafna nies muskolatura, kulħadd għandu, serraħ rasek. Iġibha, iġibha l-proteini, iġibuha l-proteini. Ukoll, ara, hija. Cycle huwa. Ma nafx xi ġralu Manwel. Manwel xeraq?
Naħseb. Naħseb jidher miskin.
Anyway. Mela, ara. Ma nerġax inġibu meta jkun hawn int. Le, le, le, barra kwis. Daqshekk ġie hawn. Żommu barra fil-każ. No, ilħu paċenzja, tfaħħu lil barra. No, il-barra.
Mela, dawn il-proteini kif qed tgħid inti, dawn jgħinu biex il-muscles tiegħek u ta' kulħadd jinbnew. Issa, jinbnew, mhux jiġifieri jiena nagħmel xi body building kif qed ngħidu u jkolli jdejja daqs dinja. Jinbnew jiġifieri illi anke wara li mort jiena f'mixja intensiva, inti dawk il-muscles kissirthom. Imbagħad dan il-protein li inti qed tiekol, u tal-protein għal min forsi m'għandux idea, jiġi minn laħam abjad, laħam aħmar, ħut, bajd, pereżempju, salamun, huma sorsi ta' proteini. illi dak ħa jgħin biex dak il-muscle li tkissirlek waqt l-eżerċizzju ħa terġa' tibnu, tibnieh sorry, u tibnieh aħjar. Ġifieri ġismna dak li jagħmel waqt l-eżerċizzju, ħafna nies jaħsbu eh ħa mmur u ħa nifforma. As such, inti qed tifforma bl-ikel illi mbagħad qed tiekol u bl-irqad. Għax waqt li qed tagħmel l-eżerċizzju, as such il-muscle qed tkissru. Qed tkissru apposta però biex imbagħad jinbena aħjar u jinbena isbaħ. Jekk tkun qed tagħmel dan kollu, fil-qosor għax irridu nagħlqu. Mela le. Kemm jieħu, kemm jieħu żmien biex il-muskolu jinbena kif, kif għandu jinbena? Ara, il-partie dejjem ikun hekk, Louis. Nofs siegħa. Tal-inqas, tliet darbiet fil-ġimgħa. Jiġifieri jekk tista' tagħmilha erba', ħamsa, sitt darbiet fil-ġimgħa, issa li qed jagħfas iż-żmien, aħjar. Imma bl-ebda mod ma rrid inwassal il-messaġġ. Qed jagħfas iż-żmien għas-sajf, jiġifieri biex wieħed imur. U mhux, għax ħafna nies naf li dak ikun qisu motivatur qawwi. Eżatt, eżatt.
Imma bl-ebda mod m'iena qed ngħid li biex tara progress trid tagħmel l-exercise sitt darbiet fil-ġimgħa, mhux il-każ. Imma jekk inti issa li ż-żmien qed jagħfas tixtieq tara riżultati aktar malajr, iva. Agħmlu aktar frekwenti. Mela ħa jkollna nieqfu hawn Mateusz, dejjem interessanti naf li t-telespettaturi jieħdu gost bik hawnhekk kull nhar ta' Ħamis. Grazzi. Thank you tal-istedina, thank you lil Manuel li jżommna allegrużi. Iżommilna kumpanija hu, tajba u ħażina.